Asbaabu tawfiiqi salaasa. Sababaaleen, karaaleen gaariidhaan gaxxaman sadii jedha. Kun ra'ayii Ibnul Qayyim dhugaasaati. Yaada Ibnul Qayyim jechuudha. Namni fatanaa kufe hundi waa sadeen kun isa jalaa hafuun malee fatanaan kufne Warri fatanaa bahe hundi waa sadeen kun isa jalaa hafu malee fatanaan kuf fatanaan kufne waa sadeen kun waa sadeen kana harkatu malee fatanaan baane akkana jechisa. Waa sadeen kana harkatu malee fatanaan baane waa sadeen kanarraa isarraa hafu malee fatanaan kufne ra'ayiin yaanni ibnul qayyim akkana. Isaan sadeen sunoo

Inni lammaffaadha al-iftiqaaru ilallah gara rabbitti haajamaa ta'u. Inni sadaffaadha addu'aa rabbi kadhatu. Meeqa lakkaa'imma? Du'aa'ii kadhatu, rabbitti haajamu,

Sababaaleen gaarii irratti humna hirkataniin takkaa gaarii gaxxamaniin meeqa? Lama. Sheekha isaa bira lama. Darasticha isaa bira sadii. Rahmatullaahi alal awwali wal aakhir. Kana walitti qabaa isaa qabaattu rabbi shakkarta. Dhabdu irratti deebitee kadhatta baatii rabbi kadhatan jirra. Umrii teenya guutuu rabbi kadhaan nuuf ibaadaadha. Akkas tahaadha jara kanneen irraa in haasawu amma. Asbaabu tawfiiqi salaasa Sababaaleen gaariidhaan gaxxaman sadihi Ibnul Qayyiim akkana ja'a ka ja'amu san irraa tokko addu'aa yoo ja'an du'aa'iin. Hadiisa hasan ta'e keessatti irra dadhabaan namaa nama du'aayii dadhabee janii kam? Ee. Hadiisa kaan keessatti laa yaruddu alqadaa illa du'aa hassanahu sheekhu albaanii du'a qadara murtee rabbii wanni tokko hin deebisu du'aa'ii malee ahlan ni'ima akkanaa inumaa hun agarreewu warra karaadhaan dhufe rabbi nu haa godhu gaa'ee. Warra karaadhaan itti seene qulfii warra irkate nu haa godhu dubbiin dubbii kanaatu hin jirtu. Murtee Rabbi dur dabarse wanni jijjiiraan jirtu du'aa'ii malee hadiisnummaan kun isin biratti sahiyaa sila. Ee kam? Akkas taate taanaan hulaan banaadhaa ahlan bik.

Hiboo rabbiin na dhagaya na arkaa guddinaan rabbi beekuudha if keessaa qaba jedhan. Abbaan haajaa haajaan isaa isa gaqqabdi. Gaafa rabbiif gajjee tanaafuu uumame gaafa waan biroo abdate faqad ashraka saniif jedhan. Haaya wanni qadara deebisu du'aa'ii malee hin jiru gizee jedhan du'aa'iin

Zikrii tana gaa amma isatti kuni akka rabbiin isa mul'isetti naam alaasa biraayi akkatti irraa gammaddee jetteeniituma irraa dhaabbattaati kun nassii kun kana kana kana kanatti haajama ati akkatti irraa gammaddee jetteetuma irraa dhaabbatta wabihaa tuhammalul asxaal Isii tanaani ba'aan guddoon fuudhamuu dandeeysii laa hawla walaa quwwata illaa billaah maanaa iftiqaaraatii beekhadhu. Hin qabu, hin danda'uu, waa takka yaa waan ati naa goote malee, siin malee yaa rabbii khiyya ilaahii kana laal. Hayyee tanaaf si uumee.

Namni jabeenyaa fi injifannoo, cimina, namni fedhe kuni bikki irraa barbaadamu Rabbi bira jira jee. Ati immoo karaan ati barbaadduun qulfiin sii kennamtuun xaa'aa Rabbiitiini Rabbiif gajju'uudhaan barbaadiin hirkattaa jechu. Ahaa guddina Rabbiitii gad jettee Rabbi abdatuun siif jabeenya. Walillaahi al-izzatu wali rasuulii. Aleysa Allaahu bikaafin abdah. Sa Rabbiin gabricha isaatiif gayaan taane.